hear am na tori that na very important tori for people una hear am fine and then una copy am una continue with am na time for we for begin knack the tori this yes tori time don reach uh -huh. we talk say wetin we go tell una say some artists dey wey he don turn him pikin dem for inga uh, they don carry go for court some other woman dey wey dey work for some television for here for duala some imuris wey na former colleague for he don fala he fine for social media dey dey carry the matter don go plenty plenty place And then, una remember last week, that plane for wey crash for that side for India. Uh-huh. Plenty people dey be die. So one day we go any go for that plane for go enter, but God help he, he come late. Na so he save his life, he no enter that plane. And then another story na say some woman wey dey sitting dem far away, dem dey call am for baby grammar say astrology. astrologist wahala for french they say na astrologue eh eh eh eh eh senator you don talk french eh if you don talk say for the year some crash go happen so the crash don happen now any man dey talk say e dey like say e be see am before time the car reach say that crash e go happen say plenty people dey go kwara mm -hmm. And for Angel side, eh, where the woman talk am. When I know say another news now, na that tom tom tom tom wey dey take place between uh, Israel and uh, Iran. Plenty plenty gun, plenty plenty missile wey dey send am. Na so the thing e dey happen for that side. Then now, on the people we go tell una na tori wey dey for here. na tori wey e dey for we for here na the important tori that we go tell una we no go go far away far away wa far away na only for corner here wa far away na thing wey una wan hear am wey comot am for we for here mo we start this wa news with some girl wey dey work for some television wey dem dey call it say joyce foto wetin happen with the joyce foto na the question that way some people dey dey ask am na say Massa Yacob na im name. Massa Yacob now, he don make some interview, he talk how he Joyce Foto bin dey over criticize say that time wey he bin dey do so a program wey dem dey call am say uh, how dem dey call that program again uh, uh, Kisa Fele Show with Tony Nobody, Caravan Mobile. He talk say for that time, for that program, that woman no be don start, e no be don work for Canada that time. But na after wey the woman come Canada, the matter go reach to Sowewe, e hurry for Sowewe, e buy plenty. E dey buy plenty because say anytime wey the woman come call him say wan see for him office that joint photo, his skin dey shake. His skin dey always shake.

People dem take am now, they make their own with am. Bam bam, they get the shiro so they dey knack am for this side, knack am for that side, knack am for this side, knack am for that side. The thing no go reach your place wey e don go reach your place wey e buy plenty. E don get now plenty plenty support, plenty support for a colleague them, for a former colleague them, for other people the way they need to understand. Dem dey talk say this so na who kind thing na dey happen why dem only follow e dem dey do wetin so e no correct this this and that this this and that so palava join photo with Master Yakob e don go photo wey wey na different dimension countryman countrywoman tori dey na time wey we for blow the tori for una we dey continue with the tori another tori wey dey na say wetin na say that girl they dey call im name na uh, that indian girl no i tell una say be astrologist im name na shamista shamista na im name It is sitting the way normal human being no fit see with the normal eye. Shamista, if you talk, say wetin. If you talk, say for 2025, some plane crash go happen for India, but that sector go develop plenty. It go progress positively, but crash go happen. So As he talk that thing, una know say he talk am so crash happen and then yesterday Sunday another one happen again. Na helicopter, helicopter wey comot for uh, with pilgrims dem wey dey comot for that Himalaya mountain, dey enter for there They, they get some sanctuary where they call am for they say uh, eh, Kendanat. Kendanat e dey for Himalaya. So the pilgrims then they don't go there. Na helicopter go carry them now, bring them back for mainland India. As the helicopter come out, wetin dey say na for bad weather. Bad weather make am my way the pilot the helicopter e no dey see place fine. E dey try own, e try best, e no dey see place fine. Na so e crash. as im crash seven pipo dey kick bucket seven few days afta eh, na plane crash for india wey plenty plenty plenty pipo dem dey kwara and di girl e bin tok di tin na for twitter dat eh, social media wey elon musk don buy am now e tok di tin for twitter People they take a like play, like play, like play. The chinongo tona na say e happen na for true true. Say na news. When people they be take a say sometimes na joke, sometimes they just talk like thing. No, no, chino go happen. But we don't see say e don't talk am. The thing don't happen. Countryman, countrywoman. Una oh, know say the news go still continue. Mo remain for Palaba crash for plane for that side for India. Some young girl, eh, you call Kiai, wo getting tongue. That means say he get lucky, wo getting lucky. If you want travel for that plane way crash for Thursday, if you want go holidays, He wan go England for holidays. Na he that he don go for go buy a thing dem for town for Ahmad Dabat. As he go go buy thing dem, he wan come now for plane, he don come late. He come late, he try for convince for say make they put him, but unfortunately, he begin tackle them. So if you get kako and then you wan enter plane wey be late comer, e dey difficult because you no go open suit again. They don already do all thing dem. Machine don send all bag dem, all luggage dem. If it be na you one, they will talk say okay, just come eh, eh, eh, fast fast. You fit enter. They fit open plane, you enter. They will go open luggage and all that. Na manutention and then plenty plenty people dem dey walk around. So all that machine dem no dey. As they tell you so, eh, the thing holding the girl name na Bumi Shohan. Where again na English nationality, but na Indian girl, 28 years old girl. It's hoti, Yvette. Na either go she don't. E no stay. Plane just hook up for air. As the plane hook up for air, few meters, plane come up back, it go down. Ah, bam. Hey, master. That's why they call us a zone for turbulence. Zone de turbulence for France, for France. If you enter plane, the place that they shake that way, you go understand. Because man of you understand. So I dey imagine the kind of the, the, the kind of two way they take over people the way they begin start playing the time wey they play with the crash because it been a some very serious matter e be na some serious matter wey fit should also you get that mean say na na some shocking matter yes countryman countrywoman so that girl again talk e no enter that plane so na so e no kwara another tori e dey this time na tori for wetin so so for that plane matter una know say we no be talk that plane matter last week how i begin die

That family die all for that crash. All, papa, mommy, and all pikin dem, they perish. They perish. They quarrel for that clash, for that crash. Na some kind of, let me say, na some kind of thing where, if you, let me say, if you know where I had, the kind of way where, the kind of thing happen, so for the way we go happen, for the way it happen, I dey tell una say, the thing, e dey some way. e dey some way because ah just remember when una see when man dey see crash eh, e dey different o for motor accident and all that motor accident some people dey fit survive some way but when plane dey crash that mean say dey comot for off for car fall for down car gbogbogbogbogbom e dey strong pass car so country man e dey strong the thing dey be very difficult for looker the image is there if you no get heart you no fit see that kind of image even the video wey dey write show wey plane dey come fall for down you just imagine how many people dey fit be inside and wetin dey take place for that particular moment na so the thing dey we dey talk say asia for any family una know say people dey dey travel Our people they travel, so when they say we go through air, it be safer. So when they talk say we go through uh, she, uh, sea, it be safer. All place, wahala dey dey. It just depend how the thing dey happen. So, we are baby time sorry for all people the way dey be involved in any accident whatsoever any people wey dey be involved because we know say when we dey travel for the other side thing dey do dey happen wey e no fine so some driver dey just dey drive bruru bruru bruru bruru wey dey no take uh, dey make e take time the one dem dey wey dey don drive drive tire dey dey still continue for drive sleep don catch dem na so the thing dey happen country man a country woman uh-huh. make we talk now palava ndamba tori dey the tori na wetin some news dey comot say Marco Brice o. Eh, una know you know. There be vacancy for that side for Marrakech. Wey we hear say Marco Brice cry. He cry. He cry so tey he talk say you know they no fit accept the kind of thing wey dey dey talk for him so. If be some BB man, I see be some BB man, they suppose for respect him.

They say some club for that side for Saudi Arabia, e don start begin look you small small eye. They dey call am say Al Nassr. Al Nassr na club for Cristiano Ronaldo. But no be the first time this wey dey talk say that club or some club for Saudi Arabia e wan mark Breeze o. No be na the first time. Est-ce que na job publicity wey dey do am for mark Breeze or na say na true true say Magbis eh that club he want it. Na the thing wa we dey ask am like a question. That one na small sport he news that. Uh-huh. Countryman, countrywoman. Today,

If you dey talk am na for some program for Dutch Welle Africa wey dey record am for the wey go pass for this 17 na be say tomorrow for 9 o'clock tomorrow morning wey the program go pass. The, uh, the subject matter e be na divorce and poverty for woman dem and then they say woman dey be very much vulnerable that means say that thing dey touch them pass man pikin. Na Mr. Eto He say Georgette na different level. Na thanks to Georgette. If he no be get weight wey he, he win himself and then stay for long wey no play ball, a woman be dey with he. A woman dey cook he correct chop, a woman dey give fine advice and a woman na his stability. because if you get problem if you do disorder if you do wetin the woman dey be much more stable e dey make am the family dey be stable na thanks to you wey e family no capsize like a boat na i dey talk dem that way samuel etofis e talk am for about a woman but no be na the first time o wey dey talk about georgette una know say people dey wey dey know thing pass all man for social media dey be don talk say e dey so e na georgette dey don chakara

for take even a bullet wey dey send am for samuel eto'o office say e be very ready why e talk so e talk say e dey for france wey be the play before e career wan go finish e get some problem some serious problem wey e be taking go ngata and then dem be the worry worry for that matter chutambe now talk say

e go continue for eh, support eto e go always be beside eto e no fit be that kind of man wey eh, some man dey give you chop and then wan cut your hand say no no no no me put dey understand me na so bernard chutam e talk am so countryman countrywoman na for here wey we go put end for the our pidgin program mm -hmm. una know no Anytime wa kanye wa wan go back, I dey tell una. Say if una see my back, make una know say my belle e dey for before. Na sotey small time again. Country